Grazzi ħafna, Carmen, tal-li ġejtu għawt in first tawna għawek eh, fi swi Local Council. Illum eh, il-sajkonna eh, vera honor daħna illum tal-li għalix. ċanna l-master għaw tal-Wing Chun ġifiri u fil-ċina fenomenu ħafna. U l-lum sanam l-attivita għanna xie 30 atleti jew tista' tgħid participants hawnhekk tal-active aging u tal-active aging u se jieħdu sehem u se jagħmlu session fil-arti marzjali. Ġifi ħaġa sabiħa illum li ssir xi ħaġa bħal din. Li ġara li aħna l-ewwel darba għandna għaqda mal-China Cultural Centre u l-Master hawnhekk ġie bħala special guest tagħna u qalulna biex ngħinuhom biex nagħmlu din l-attività. Irnexxiet ħafna għax għandna mal-120 atleta se jieħdu sehem hawnhekk. Allura hija xi ħaġa sabiħa li inti meta tara nies ta' din il-kalibru li huwa dan huwa film star, dan huwa qed tgħid isu leġġenda bħalissa fiċ-Ċina, ġifieri msemmi ħafna, dan fejn imur red carpet treatment kullum kien ikollu, ġifieri għandna artist hawnhekk magħna. Allura tista' timmaġna jiena l-verità jgħid għandi eċitat ħafna meta inti tara nies bħal dawn qed jgħinuna hawnhekk biex Nagħmlu l-arti marzjali daqshekk kbira f'Malta. Naħseb wasalna f'stadju vera għoli hawnhekk, jiġifieri bil-ħila tat-tifla tiegħi wkoll għamlittilna l-connection tagħha għax it-tifla Alan Axis għax it-tifla jagħżlu anki biex tmur iċ-Ċina biex tagħmel demonstration hemmhekk, jiġifieri Malta l-livell tagħna qed jogħla ħafna imma thanks għal dawn in-nies. Kieku l-livell ma jgħollix daqshekk u l-Kunsill ukoll għinni ħafna hawnhekk biex nagħmlu l-attività. Għandna tas-swieqi interessati, ġifieri ġew hawnhekk, għandna tal-mellieħa. Din hija l-ewwel session, hux hekk? Din hija l-ewwel session. U kemm għandu b'kollox?
Illum għandu tliet għandu xi 35 mil ruħ se jieħdu sehem, imma b'kollox għandna xi 120 se jieħdu sehem. Il-biċċa xogħol li ġara hija ilna ngħaqdna wkoll mal-Active Ageing Department Għandna l-Malta Martial Arts Association u għandna ċ-China Cultural Centre, tlieta f'daqqa na naqda flimkien. Fil-fatt nhar it-Tnejn għandna press conference bil-Parliamentary Secretary ġej hawnhekk tal-Active Ageing. Allura din minn ħaġa żgħira vera saret out of proportion tista' tgħid, you know. U bħas-sezzjoni tal-lum ħa jsiru oħrajn kemm filgħodu kemm wara nofsinhar, hux hekk? madwar Malta u anke għandkom attività Għawdex. Ija, li qed jiġri aħna pereżempju għandna erba' elezzjonijiet fi Swieqi Civic Centre hawn ħdejn il-Kunsill Lokali. U mbagħad għandna erba' elezzjonijiet fil-Mellieħa Centre ukoll. U mbagħad għandna elezzjoni f'Għawdex, għandna elezzjoni f'Ħal Żebbuġ, għandna elezzjoni f'San Ġiljan, jiġifieri diversi postijiet tista' tgħid. Vera ħadu interess kbir għax għandna mill-kickboxing, għandna mill-active ageing, għandna tfal qed jieħdu sehem, jiġifieri minn kollox għandna f'din l-attività. U s-sezzjonijiet ħa tmexxuhom inti u l-Master? Le, jiena s-soltu mmexxihom jien imma għandi Master bħal bħal dan ħdejja, you know. L-unur hija għalih, jiġifieri Jiena nirrispetta l-kultura Ċiniża ħafna. Bdejt fin-1980 nipprattika fil-Kung Fu u bqajt għaddej għal Spirit Combat u bqajt għaddej għal Kickboxing, bqajt għaddej għat-Tai Chi u bqajt għaddej għall-Arnis. Imma meta jkolli bniedem bħal dan,

Magħna għandna żewġ parteċipanti li ħa jaqsmu magħna kif jgħinhom l-isports u l-attività li jagħmlu f'ħajjithom. Sinjura, x'ismek jekk jogħġbok? Jisimni Jane Borg, għandi AT magħluqa. La jbierek. Jiena it-tqajlija ta' ċi kien vera jisni reġa' għamilni żagħżugħa. Nara x'nagħmel, irrid niġi anke kien nkun kważi miġugħa u nħobb inħossni ħafna sodisfazza bil bil-leader li jagħtina l-instructions x'għandna nagħmlu ma nagħmlux. Nieħu pjaċir li qegħdin ma' ħafna kumpanija tan-nisa li huma daqshekk azzjani biex jitgħallmu t-Taichi u nħossni vera kuntenta li li waħħalt f'moħħi li nitgħallem it-Taichi. U fiżikament, barra mentalment qed li jgħinek ħafna, fiżikament tħossu diffiċli biex tagħmlu jew? No, laqas xejn.
Volja kelli żminijiet li kont bilkema nista' nċaqla' l-ġismi, imma bis-saħħa tiegħu inħossni vera all right. F'saħħtek. Taħt. Proset ħafna. Thank you, Jane. Thank you. Mela hawnhekk għandna s-Sinjura x'isma'? Teresa Valentino.
Kif għenek it-Tai Chi, Teresa? It-Tai Chi għeni ħafna. L-iktar ħaġa li napprezza fit-Tai Chi huwa li tajx il-mument. Ehm, ħaġa li ma naħseb li ma konniex napprezzaw minn qabel, però l-fatt li inti qed tajx dak il-mument u tajxu ehm, b'sodisfazzjon hija ħaġa li tani t-tajċi. U fiżikament? Kif għenek? Flessibilità.
Flessibilità. Flessibilità. U isek tara l-ħajja ħafna isbaħ milli kont tara qabel ma nafx. Tiħu tiħu ċertu sodisfazzjon bil-ħajja. Sabi.
Pozittiva.